Salut an häerzlech wëllkomm bei Luxplay! Elo ass et Zäit fir eng gutt waarm Taass Téi, puer Decken an e puer Cozy Games. A mir weisen Äech elo 3 ganz aktuell Cozy Games aus dësem Joer. Vill Spaass! Mee fënns de net se liewen als Hobbit wär dach mega schéin? Sou first breakfast, second breakfast.
Den huet misse géint Trolle kämpfen, Orke kämpfen an de Smaug. Ech bënsche voll mat Iessen. Ja an den Frodo, mam Frodo, den huet sech missen opferen oder wollt sech opferen fir de Rank ze zerstéieren. Tea time sou oft wéi ee gären hat, päifen. An de Pippin, deen huet missen dem Donneton nokucke wéi en Tomaten ësst.
Wëllkomm an der Welt vun den Hobbits! Wéi ech schon op der Couche driwwer gedreemt hun wéi schéin ee Liewen als Hobbit dach wär, sou léisst Tales of the Shire et wouer gin. Mir spillen een Hobbit deen an d'Duerf Bywater, oder op Däitsch Wasserau, plënnert. Bevir mir awer starten, kënne mir nach eise klengen Hobbit e bësse personaliséieren an da geet et scho lass. Wat sinn dann elo d'Aufgabe vun deem perfekten Hobbit-Liewen? Ma mir ginn direkt an d'Community integréiert an spillen d'Roll vum Meedchen fir alles. Mir sinn dofir do, fir de Bewunner ze hëllefen, wa se eppes brauchen. Fir den Ufank léiere mer awer mol déi verschidde Skills wéi Aangelen, Gärtneren, Sammelen, etc. An nodeems mir e puer Deeg hei verbruet hunn, kënnt och schonn eis Haaptquest. Eist Duerf ass nämlech guer net als Duerf unerkannt an dofir ass eisen Hobbit elo do an hëlleft de Bewunner d'Aufgaben ze erfëllen, dass d'Duerf halt e richtegt Duerf gëtt. Niewent de Quests kann eisen Hobbit awer och eegestänneg Saache maachen. A wat hunn Hobbits dann am léifsten? Natierlech Iessen. Hei kënne mir dann och kachen, a fir dass et perfekt gëtt ass och net ëmmer sou einfach. Mir musse kucken, wat gëtt am Rezept gebraucht. Soll et séiss sinn, soll et sauer sinn, sollen d'Stécker méi mëll, méi grob geschnidde ginn? All dat huet Auswierkungen wéi d'Iessen herno schmaacht. A wat maache mir elo mat deem ganzen Iessen? An natierlech luede mir déi aner Hobbits an, déi da mat eis iessen. Do kann een dann awer och kucken, wat hunn déi aner gären, wéi ee Goût zum Beispill oder direkt wéi ee Rezept. Wann een dann nach eppes net huet, wat ee brauch fir d'Rezept, mécht een sech op de Wee fir ze sammelen oder kafen ze goen. Et ass awer ganz ofhängeg vun de Joreszäiten, wat ee fënnt a wat net. Wann d'Hobbits da bei een iesse kommen, steigert sech herno de Frëndschaftslevel an et kritt een e Rezept geschenkt vun hinnen. Dat heescht, nach méi kachen, nach méi iessen. Mee net nëmmen dat kritt ee mam Frëndschaftslevel, mee déi aner Hobbits kënnen engem och hëllefen. Zum Beispill ass een Hobbit do, wou eng Werkstatt huet. Hatt hëlleft eis d'Räim an eisem Haus z'erweideren, dass mer méi Plaz hunn. Dat ass wierklech praktesch. A wann eis Räim erweidert sinn, kënne mir déi och dekoréieren, ariichten, wéi et eis gefält. Entweder et kritt ee Miwwelen och vun aneren Hobbits geschenkt oder et keeft een se einfach. Am Haus selwer kann ee vill hin an hier schiben an wierklech déi klengste Saachen upassen, Fënsteren, Maueren, Balken vun all Eenzelzëmmer. Alleng fir eis Hobbithöhl ze dekorieren an ze schmücken kann ee wierklech genuch Zäit a plangen. An dat ass awer och schonn de Gros, wat mir mat eisem Hobbit bei Tales of the Shire maache kënnen. Mat de Quests huet een natierlech genuch Ofwiesselung an meeschtens eppes ze dinn. Et ginn ëmmer erëm Saache fräizeschalten an z'entdecken, grad duerch d'Joreszäite wou wiesselen. Ech fannen d'Spill immens cozy an einfach perfekt fir dës Joreszäit. Et kann een einfach an d'Welt vun den Hobbits antauchen an einfach genéissen an et muss een net nodenken. Einfach mol Hobbit sinn, wollt dach jiddfereen scho vun eis.
An wéi wäit bass de? Ech kommen u sech gutt virun. Also d'Geschicht ass mega spannend. Wéis de gesäis sinn ech scho bal an der Halschent ukomm. Dat heescht et geet lass. Ok cool.
An du? Ok, ech kommen net esou schnell viru wéi ech dat am Fong wéilt hunn, well ech hunn déi ganz Zäit einfach ee Gedanken am Kapp dee mech net lass léisst. Ech mengen ech hu genau deen nämmlechte Gedanke wéis du. Jo? Jo, komm mir bestelle Pizza.
Ech hun genau dat selwecht geduet an definitiv net fir Bookshop opzemaan.
Seng 7 Saache paken an eng friem Stad reesen a Bicher verkafen, fir mech een Dram. A mat Tiny Bookshop kann een dat wéinstens digital e bëssen ausliewen. De Prinzip vum Spill ganz einfach erklärt. Mir verkafe Bicher. Nee, do kënnt effektiv nach e bësse méi wéi dat, mee dat ass am Fong de Sënn vum Spill. Mir fuere mat engem klengen Unhänger duerch eng Stad a kënnen eis all Dag eng aner Plaz eraussichen, wou mer wëlle Bicher verkafen. Et ass ni schlecht, de Kalenner emol ze kucken, fir ze wëssen, op wéi enger Plaz vläit grad een Event stattfënnt, well do dann och automatesch méi Leit sinn. Wann d'Plaz rausgesicht ass, kann een den Unhänger nach dekoréieren, ëmfierwen, wéi ee gären hätt an et muss ee festleeën, wivill Bicher vu wéi engem Genre ee wëll mat wëll huelen. Et ass nämlech komplett ofhängeg vun der Plaz, wou mer wëlle verkafen, wat am beschte verkaf gëtt. Déi Statistike fanne mer an eisem klenge Bichelchen. An net nëmmen déi fënnt een do. mee mir sammelen och Timberen, déi gëllen hei als eng Aart Achievement vum Spill. Wa mir dann op eiser Plaz stinn, kommen d'Leit eran, kafen entweder direkt Bicher a ginn erëm oder se froe fir eng Empfeelung an da si mir drun, hinnen eppes Guddes erauszesichen. An dat hänkt ganz vum Genre, Story, Déckt vum Buch of oder wat d'Leit einfach wëllen hunn. Am Laf vum Spill schalt een och méi Plaze fräi an et kritt een och déi eng oder aner Quest, kéint ee sou soen. Zum Schluss vun engem Dag kann een och Këschte vu Bicher kafen an oder Dekoratioune fir eisen Unhänger. Am groussen a ganzen ass et ee ganz einfacht Spill a fir Booklover wéi mech genau dat richteg. Well d'Spill sech awer leider schnell widderhëlt, ass et méi eppes fir zwëschenduerch wéi lo direkt stonnelaang um Stéck ze spillen. Ech perséinlech géing mer och e bësse méi Ofwiesslung an de Bicher wënschen oder nach méi Genren hunn. Mee esou wéi d'Spill de Moment ass, och den Artstyle, fannen ech et immens schéin an einfach flott ze spillen.
Ech muss zwar soen, dat ganzt Liesen mécht awer schon iergdwi bëssen duuschtreg. Soll ech eis eng Taass Téi maachen? Zwou Taassen Téi? Hues du iergendeppes wat ech benotze kinnt fir. Jo, wanns de eng Kéier erof an d'Kiche gees, do hun ech nach esou mäinsch zwou Hallefuttis Tasen, e puer Téikären, da kanns de eng Kéier, bass grouss an al genuch, du geseens, da kriss de hin. Ok, wann et da muss sinn, da probéiere mer mol Gléck. Jo, jo, jo, mä du, ech sinn hei, ech liese weider. Ok.
Ok, bis gläich. Moien an häerzlech wëllkomm zu Zefir, eng Stad wou de Wand méi schafft wéi ech op engem Méindeg. Haut zielen ech iech vum Spill Story of Seasons Grand Bazar. Bevir et mam Spill lass geet, kënnt dir äre Charakter erstellen, Ausgesinn, Numm a Geschlecht. An da wiel der nach wéi är Form heesche soll an scho geet et lass. Zu Zefir ukomm gitt dir direkt vum Buergermeeschter begréisst deen iech explosivarteg erkläert dass dir d'Hoffnung sidd fir de Bazar ze retten. Ewéi scho bei de Virgänger vu Story of Seasons kritt dir am Ufank erkläert wéi äert Liewen um Bauerenhaff funktionéiert. Vu Geméis u Planzen, bis hin sech ëm d'Déieren ze këmmeren an dir kënnt mat äre gesammelte Wuere Sue verdéngen. Mee amplaz dass dir et einfach jiddest an eng Këscht geheit an den Dag dono hutt der är Suen dann an der Täsch, um Kont, wéi och ëmmer. Dir këmmert iech selwer ëm de Verkaf vun äre Wueren. All Samsden stellt der um Bazar äre Stand op, verkaaft är Wueren an mat der Zäit kënnt der de Stand vergréisseren, dir kënnt en e bëssen upassen. A währenddeems dass der dann är Wuere verkaaft, kritt der dann och emol Hëllef vun de Wichtelen. Genau, well déi kleng Racker, déi dir am Laf vum Spill kenneléiert, hëllefen iech wou se kënnen. Um Stand, wann se e charmante Bonus fräischalten oder andeems se iech eenzegaarteg Artikele géint Happy Energy verkafen. Dës Happy Energy kriss de beim Erliedegen vun alldeeglechen Aufgaben. Wann s de hinne Saache spends, wëll Blummen, Hunneg, Fësch oder aner Naturressourcen, Saachen déi der einfach sou um Buedem fannt. Si benotzen dës fir hiren Level ze erhéijen an an engems gëtt d'Qualitéit vun de gesammelten Objeten och erhéicht. Dat heescht du kriss net nëmmen hernotter eng Kéier Happy Energie derbäi, mee du kanns deng ganz Objeten hernotter oppimpen. Mee dat war nach net alles, Ee vun de wichtegsten Elementer am Spill sinn d'Wandmillen. Du brauchs Botter, Wandmillen, Parfum, Wandmillen. Gefillt zu 70 Prozent vun der Zäit sinn d'Wandmillen d'Léisung. Ofhängeg wéi staark de Wand bléist, ännert dat deng Produktiounsdauer. Sou gesinn ass de Wand däi beschte Kolleeg déi ganzen Zäiten am Spill, well Wat méi schnell datt Produktioun geet, heescht. Money, money, money, money, money, money. Ausserdeem kanns de mam Wand dech easy transportéieren an esouguer Plazen erreechen, déi's de am Normalfall net erreecht häss. Whee! Dofir brauchs de just däi Gleiter auszepaken an ab geet déi Post. An wien sech elo denkt, alles schéin a gutt, mee war et dat schonn? Nee, absolut net. Da dir e gudden a soziale Bewunner sidd, Bau déi Frëndschafte mat den anere Bewunner op. Eng rise Verbesserung géigeniwwer vun de Virgänger fir mech ass et, Dir braucht net méi mat all eenzelen NPC e Gespréich ze starten, wou Dir den Dialog souwisou skippt. Dir kënnt einfach just Moien ruffen an dat geet schonn duer. Dir kënnt och Kaddoe verschenken, wat d'Zuneigung nach méi séier verstäerkt, a bei verschiddene Bewunner kënnen och Eventer ausgeléist ginn. Dat sinn déi sougenannten Häerzeventer. Op der Kaart kritt Dir ugewisen, wann sech sou en Event fräigeschalt huet an wou Dir musst higoen. Desto méi héich Är Zouneigung zu engem Häerzbewunner ass, kënnt Dir souguer e Partner fannen, Iech bestueden an eng Famill grënnen. Fazit, Story of Season Grand Bazar ass super gemittlech, et huet mir immens vill Spaass gemaach an ech fannen, dass et sech a ville, ville Punkte verbessert huet. Natierlech sinn och nach déi eng oder aner Plazen, wou et nach hätt kéinten e bësse besser sinn. Mee alles am allen perfekt fir jiddereen, deen op der Sich ass no engem léiwen, gemittleche Spill an den Dag a Rou ze genéissen.
Endlech mol rem sou een Dag op der Couche! Jo, du sees et, I've make e bësse faul sinn a mat den richtege Videospiller ass et nach ëmsou besser. Genau.
Ah, hei sidd der! Hunn iech schonn iwwerall gesicht. Wat ass dat hei? Hutt der net ze schaffen? Ze brainstormen, vläit e Skript virzebereeden oder emol ze filmen? An hutt der nach Pyjamaen un?
A few moments later.